Me ho akɔ abaaba yɛn dwumadi yi so. Ɔdɔfo baabi biara wɔ biara yɛkyia wo. Nana Yaa, ɛno nso so me ne Safo Bafo yɛahyia na wonim sɛ me ne Safo Bafo hyia sɛ yɛ na ɛyɛ adesua. Eh, yɛyɛ eh, practicals no eh, ɛde akyerɛ mo sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ebia na obi pɛ sɛ ɔyɛ, baabi a yɛtaa esua business. Sɛ obi pɛ sɛ ɔyɛ adeɛ bi, nsanodie bi a, obɛtumi anya saa akwanya no na ɔno nso so asua biribi afiri Safo Bafo nkyɛn na watumi de abɔ ne bra. Ɛnnɛ me ne Safobafo ahyia rebesua how to prepare sweet bar. Ɛɛ yɛbɛyɛ sweet bar rich one paa. Enti ɔdɔfoɔ wo ba a na wahyɛ yɛ video no ama yɛn. Ɛyɛ a like it. Subscribe to our YouTube channel no Safobafo TV anaasɛ Nana Yaa TV. Meda ase sɛ wagye berɛ na wobɛsua adeɛ afiri Nana Yaa me ne Safobafo hɔ. Sɛ woba fo me wakɔ aba. Yoo me nua baa megye wo so. Awɔtwe biribi ayɛ kuru deɛ. Nyankopɔn adawroma mo mpaebɔ ne atiefoɔ mpaebɔ adawroma ti mm. yɛn ho yɛ. Ɔdɔfoɔ yɛbɛsua biribi na ansa na no kitchen deɛ wowura kitchen ɛwɔ sɛ wodi kan horo wo nsa nti obi kɛ for hygienic sɛdeɛ ɛbɛyɛ a aduane a wobɛyɛ no bia na wo nsam ɛfi bi wɔ mu a ɛnkom na obi ɛndi ɛnya yareɛ nti no ne ne safo bafo yɛ kɔhoro yɛ nsa Nea yɛwɔ hyɛ yɛn nsa wie a, na yɛde nkaeɛ no atoa mo so. Twɛn yɛn na yɛba seesei ara. so ɔdɔfoɔ me ne safo bafo hyia a ta bia yɛ yɛsua adeɛ yɛyɛ practicals no excuse me na yɛyɛ theories nso ɛka ho ɛnɛ yɛbɛyɛ yɛbɛyɛ practicals ɛnɛ yɛbɛsua how to prepare seed bar nti sɛ woyɛ obi a wo nsa no adwuma no woni bi wonkura nsa no adwuma bi a the more a wosua adeɛ firi safo bafo hɔ na so wode yɛ wo business because uh, eh, basically two weeks ago no yɛsua a Type of business, Seed bank nso yɛ business a woyɛ a wobɛtumi de ayɛ w'abrabɔ, aboa wo life no. Enti nnɛ yɛbɛsua how to prepare seed bank. Safo Bafo, mema wo akɔ aba bio, ɛba oh, na na yɛte me so. na biribi ayɛ bɔkɔɔ. Biribi ayɛ bɔkɔɔ, me nua ba. Ɛnna wosi yɛbɛsua how to prepare seed bank. Ampa. Na ingredients bɛn ɛna ɛbɛhia sɛ wopɛ sɛ woyɛ seed bank, nneɛma bɛn ɛne nneɛma bɛn na ɛwɔ sɛ wonya ansa na woatumi ayɛ seed bank. Yoo me nua baa sweet bar anaasɛ sweet bad obiara wɔ sɛdeɛ osi frɛ no ne yɛ ɛyɛ simple koraa wɔ Ghana na wohwɛ me anaasɛ wɔ aburokyi anaasɛ baabi wiase afanaa bi a wɔ no wobɛtumi de ayɛ wo business anaasɛ ne nyinaa ɛyɛ adwuma sɛdeɛ me nua baa kaeɛ no nti nneɛma a yɛbɛhia ɛwɔ sweet bar no Ɛna yɛ ɛbɛdidi so yi deɛ ɛdi kan wobɛhia wo esam mhm. esam no nya all purpose flour ɛno ɛyɛ good paa afei deɛ wobɛhia wo milk ɛɛ sɛdeɛ me nana bɛsi aka no milk sɛ wɔ ghana wobɛtumi ayi so ayi deɛ milk no ɛɛ milk no yɛ wɔn different types. yɛwɔ deɛ ne fat no wɔ fam ɛno ara ne boɔ no wɔ fam for wode yɛ for business deɛ a wobɛyi so deɛ ne fat no wɔ fam so wokɔ yi so adeɛ mu ka bi a wobɛbɔ ka mfasoɔ no nyinaa bɛkɔ akɔwura mu nti no ɛnɔma ɛbɛsan hia biom yɛ nkosua meyi so flour one kilogram meyi so nkosua nketewa mmiɛnsa afei deɛ yɛbɛhia vanilla extract Vanilla extract no mmom different forms. Yɛwɔ ɛyɛ liquid form wɔ ɛna ɛwɔ in powder form wɔ wei powder form. Afei deɛ ebehia baking powder. Ɛyɛ sweet bar yɛmfa ɛɛ yeast na ɛyɛ yɛde baking powder na ɛyɛ. Ɛna afei deɛ ebehia nut milk. Nut milk no aboba deɛ no ɛyɛ atɔ aboba deɛ na wɔatwi. Mesrɛ wo, deɛ wɔn atwi wɔ konko mu dada no ɛnu ɛnyɛ hwam nti nya berɛ na wɔatwi pɛ wei bi na ɛde twi greda ɛɛ greda o sɛ greta so a sɛdeɛ si frɛ no so ɔnni bi koraa a wokɔpɛ ma konko bi anaa de dadoa bobɔ mu waa wayɛ wadeɛ ne nyinaa yɛ apɔso safo kwadwo technology ɛna ɛbɛhia ɛnkyene nso kakra. Nkyene no, wosa atere wei ma baako a, na woakyɛ mu four. Wokyɛ mu four a, emu baako pɛ na wode bɛyɛ.
Ɛno no for one kilo of flour no? Ɛɛ, ɛno yɛ for one, one kilo of flour. Na afei deɛ ebehia yawa. Awa no deɛ, awa bi a wobɛtumi de ayɛ biaa no gye sɛ wontumi mfa ngo nyɛ vegetable oil na wɔde bɛyɛ nti me nua baa saa na ade no teɛ okay ɔdɔfoɔ medi kan ɛka sɛ yɛsua how to prepare sweet bar sɛ woyɛ obi a wopɛ sɛ wofolo safo bafo ahwehwɛ no ɛwɔ youtube safo bafo tv Adeɛ wei a yɛyɛ wobɛhu bi wɔ hɔ ɛna Nana Yaa TV nso wobɛhu bi wɔ hɔ. Enti sɛ wopɛ sɛ wosua adeɛ bi na wo ne nsaano adwuma na wopɛ sɛ wonya nsaano adwuma a, ɛyɛ a taa kɔ Safo Bafo TV wɔ YouTube. Wobɛnya Safo Bafo wɔ hɔ. Wobɛhu nneɛma nneɛma bebree, how to prepare natu natural food. Aduane a wopɛ sɛ wodi a ɛnyɛ ɛ a obi kɛn artificial, natural food nko ara eb bebree wɔ hɔ. Enti wokɔ Safo Bafo TV wɔ YouTube a na woasɔskraibo, ɛyɛ a hyɛ a sɛ o hyɛ a na o like meda ase sɛ wagye brɛ na wohwɛ nana ya me ne safo bafo yɛbɛsua how to prepare sweet bar ɛnɛ ingredients na wɔbɔ no bebree no ɛbɛyɛ e, e, very rich paa aduane no ɛbɛyɛ rich paa mewie a ɛma obi adi nti yɛn yɛntoa so na kyerɛ yɛn sɛdeɛ kwan yɛbɛfa so yɛbɛtumi asua yɛn mu nyaba nti sɛ ɛbɛ sɛ yɛahohoro yɛn nsa awie no na kyerɛ sɛ yɛba abɛ mix Ɛno ma no, wobɛyɛ abɛdi kan ahohoro wo nsa. Ɛnam sɛ, sɛ woara mpo na woyɛ adi ahohoro wo nsa a, woreyɛ atɔ wo so a hohoro wo nsa. Yɛdi kan ahohoro yɛn nsa dada.
Ampa.
Enti no, ɛmu sɛ yɛbɛsɔre agyina hɔ na. Nti sɔfo bafo ayɛ ne wabobɔ ne ingredients no nyinaa akyerɛ mu no deɛ, ɛnneɛ na yɛbɛstate de dwumadie no atoa so. Enti kɔ so ara na fa w'aso hwɛ yɛn na hwɛ yɛn. Safo, na me ɛɛ sweet bar no a yɛbɛyɛ no, Ingredients, Emu deɛ he na yɛbɛdi kan ayusu no kane? Deɛ ɛdi kan koraa no, yɛbɛdi kan afa flour no, ɛyɛ esiam no, na yɛahwie agu ɛyɛ bowl yi mu. Bowl no nso yɛahohoro mu kama. Yɛahohoro mu kama. Ɔdɔfoɔ wo resua sɛdeɛ kwan a bɛfa so a bɛtumi anya nsaanodwuma so. Feedback na ɛyɛyɛ no, nti hwɛ yɛn na wo nso so wobɛtumi de ayɛ w'adwuma atɔn. Obi biara a ɔwɔ biara. Enti,
deɛ ɛdi hɔ bio no, yɛbɛsa yɛ asikyire. Asikyire no bɛtumi abɛyɛ sɛn? Asikyire no, wode bɛgu mu according to sɛdeɛ wopɛ no. Ɛno, wohu sɛ Africa, yɛ measurement no ayɛ yɛyusu yɛ imagination. Yɛ nana no, wɔn de nkyene gu nkwa mu a, ɔbɔ ne ti. Nti no, wobɔ ti mu, wobɛtwitwa sɛ ɛntwa mu, na ɛno so a ɛbɛte mu. Nti no,

five ɛm sɛ yɛn nso six seven ɛdi seven eight yɛ eight yɛ mm. na kyerɛ sɛ ɛdi pɛ ne sɛ nea wofɛ no sweet no sweet na ɛsɛ na osi pɛ no no ne dɛ no ebi anaw yɛ obi a wɔnum yɛ ɔdɛ paa na pɛn sɛ woyɛ ne fimfim paa mm. wobɛtumi de sugar no bi aka ho nti sɛdeɛ wosi pɛ no no ɛna ɔyɛ sɛ obi ka how to taste sɛdeɛ wopɛ no na wobɛyɛ ɛna Yɛfa. Ɛna me twaa no na sugar pii nso ɛnyɛ nti na woyɛ so a na wayɛ watu. Sɛ bia woyɛ atɔn de woyɛ atɔn a ebia nso obi wɔn nso ɔpɛ sugar. Nti no sɛ deɛ ɛbɛyɛ a ɛbɛka sɛ sumasi na ebi a na ɛde nti no ɛnɛ magi magi bebree na obi spices bebree yɛde yɛ aduane nti sɛ wopɛ sɛ wompɛ sɛ ɛbɛyɛ firinfirin bebree a esɛm a bɛfa no ɛna ɛbɛkyerɛ sugar dodoɔ a wobɛyi so nti sɛ si a yɛsɛn akɔ deɛ nso bio wafa sugar wafa flour wafa. Dɛn bio? Ɛna sugar no nso, yɛwie na sɛ woka, wobɛtumi aka biara sɛ mmaa mu a wobɛtumi de kakra. Okay.
Mm-hmm. Nti the next one no, yɛbɛwie yɛyɛ nut milk ɛyɛ boba de no mm-hmm. a matwi no ɛne ɛnkyene no mede fra. Nti the next one is baking powder. Baking powder no, eh, me use atere baako. Wei sachet wei no hwie a ɛne atere a yɛde didi anaasɛ yɛde nom tea ɛno nso yɛ baako. Wobɛhwie agu saa. Nti ewie a na afei deɛ aka ɛɛ. Eh,

ɛna ɔde dry dry ingredients no nyinaa na ɔka afra nsa na owie a mahu sɛ kosua wɔ ha maka nsu so wɔ ha ee me nua ba ɛm sɛ wei deɛ tiefoɔ de bɛkyɛ me aka ingredient baako bi a yɛammɔ ne din ɛyɛ margarine wei deɛ ma ma menyi mmra yibra ɛtwɛn safo bafo

Kyɛ sɛ woyɛ sweet bar a, wobɛhia esiam, wobɛhia sugar, wobɛhia salt, wobɛhia baking powder, wobɛhia vanilla, wobɛhia nutmeg, ɛna wobɛhia kosua. Milk wɔ ha, ɛna wobɛsan ahia eh, mercury, mercury nso so wobɛhia bi. Na kyɛ sɛ woyɛ sweet bar a, This is ingredient yɛ a wobɛhia ɛni. Nsabobafo ɛka afra. Ɛm sɛ asikyire no yɛmfa mmienu nka ho. Ɛm sɛ ɔhwɛɛ no ɛyɛ tasteless ma no nti no ɔde kakra ɛka ho. Ɔdɔfo yɛsua sɛdeɛ kwan yɛfa so a yɛyɛ sweet bar. Wohwɛ yɛ yi na wosu wosua. Me nana yɛ me ne yɛ mesua nti susu sua na fa bɔ wo bra. Wobɛtumi ayɛ adi wɔ fie. Wobɛtumi de ayɛ nsaanodwuma ayɛ atɔn. Deɛ wopɛ, wonya ahɔhoɔ bi a wobɛtumi de asɛe wo, ayɛ no fan de asɛe wo wɔn. Ɛna nana yɛ ɛnɛ me ne Safo Bafo yɛresua. Nti mi nuaba yi sɛ yɛaka all the ingredients ɛf eh, dry ingredients no ayɛ no afei deɛ aduru kosua ɛne mhm. margarine ɛne milk no.
Nti ɔbɔ ne kosua no. Kosua no wobɛbɔ agu. Adeɛ mu na waka mu. Na wabi ti. Saa.
Aborɔfo no no. Nti no, me nsu kosua mmiɛnsa. Ɔfa
one kilo of esam no anaasɛ flour no ɔfa nkosua three. Nti ɔbi ti nkosua no. na ɔyɛ ne dɛn. ti mɛyɛ sɛ yɛbɛte magyere no agu magyere no yɛbɛhia atere mmiɛnsa
magyere atere mmiɛnsa mhm.
baako mmienu magyere no deɛ sɛnea ɛne sɛnea wosika no ɛyɛ Obi kɛ obligation sɛ wɔsɛ wofa three wofa station baako afa atere three pɛ anaasɛ deɛ wopɛ biara ebi na obi pɛ sɛ ne deɛ anim yɛ yellow ɛyɛ rich a dɛm a wofa ma adwuma ɛbɛma no ayɛ rich more ɛna ade baako no sɛ ɛnam sɛ ɛbɛkyem nti no so ma adwuma nso kwaa mu a wokye ɛbɛnonom anwa no okay ɛna kosua no nso kora mpo nso kora san wɔ mu nkosua nso san wɔ mu okay nti no magyiri no bɛtu fo sɛ fa atere mmiɛnsa wofa asam one cup a wobɛfa nkosua mmiɛnsa na wafa Eh, magyiri nso so atare mmiɛnsa. Okay. Ɛna magyiri nso ade baako a mɛtu fo sɛ mɛnnim bebree sɛ ɛkɔ so cholesterol nti no ɛnhyɛra nyɛ adeɛ bi a
yɛsua nsanodwuma no excuse me yɛsua nsanodwuma no na yɛsua eh, apɔmuden nso so ɛka ho ɔsi sɛ wofa magyiri no bebree a cholesterol ɛwɔ mu nti sɛ woyɛ obi a Cholesterol wɔ mu a, na mɛgyiri no koraa wate so. Instead sɛ wobɛfa mmiɛnsa no wobɛtumi afa atere baako. Na safo bafo kitchen ɛna ɔka. Ɛna no nso waka afra. Sa, eti me de kosua no so egum. Odi kan de mɛgyiri no gum na ɔka fra yɛ. Esi asɛ ɔde kosua no so egum.
ɛna wopɛ ne ntɛm koraa wobɛtumi ayi so wo nsa wei ɛnam sɛ yɛyi no tv so nti no asɛ yɛpɛ sɛ ɛyɛ akɔnɔ kakra nti na yɛnsu abaa no ɛwɔ sɛ woyi so wo nsa sɛ wohoro wo nsa nsa na woyɛ nti wobɛtumi ayi so wo nsa but wonsu abaa no a ɛma no yɛ presentable sene sɛ woyi so wo nsa no nti sɛ obi pɛ sɛ woyi so ne nsa wobɛtumi ayi so ne nsa wopɛ sɛ wode abaa nso wobɛtumi de abaa yɛ
ɛyɛ Yebedi kan etu abaa no afra ntsi no, yɛdze mɔk no begu mu a, afei dɛ na yerusu yɛn nsa.
Okay. Safo bafo si wedi kan de abaa no aka afra ansa na wɔde wo nsa aba mu.
Dze no de ma gyinae wei no ayɛ no. Me beyi so me nsa afra ne yi. Ɛsɛ abaa no nko ara no ntumi mfra. Na wei. Ɛne na maame mboa wo na mobɔ w'ataare no kakra. Yoo, na ba meda ase.
Maame mboa wo na mobɔ no kakra sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛnko. Mbisa papa po ɛɛka afra. ɛnɛ yɛsua sɛdeɛ yɛsi yɛ sweet bar nti sɛ wopɛ sɛ woyɛ ɛtɔn a ingredient a wobɛhia ɛyɛ esam asikyire margarine kosua nutmeg um, baking powder milk vanilla ɛyɛ sɛ yɛwɔ weyɛ powder weyɛ powder one but weyɛ powder one wobɛtumi afa bi wɔ ɛyɛ liquid one na wosusu afre Wei sei no ebia baako anaasɛ mmienu depende esam dodoɔ a bɛfa na bɛkyerɛ ɛɛ vanilla bɛhia ɛna baking powder bɛhia ɛna nkosua wobɛhia mɛdwura bɛhia mɛka wobɛhia na nabafo na adɛ wobɛfa wei nyina na mɛka no nyina. Ɛɛ mpatɔ ɛbɛ depende texture no a ɛbɛyi.

na ɔyɛ nkwan no aseɛ na na ɔde nkyene no ato mu nti wo nso wo kyɛke sɛdeɛ a ɛsam dodoɔ a wafa a na wa ɛna bɛma wahu milk dodoɔ a wobɛhia nti wohwie agu a wohwie agu mu sɛ ɛma no yɛ pakyaa nti no mɛtu fo sɛ woyɛ so a wobɛhia ɛsam no bi asi nkyɛn nti ɛkɔba sɛ mu yɛ mmerɛ too much a na ade sam no bi afra

Sɛnkraza no sɛnkraza no yɛ maka ɛɛ fat no enim eti no wobɛpɛ enim ɛyɛ ketewa bi nti sɛ wo woyɛ obi a woyɛ fat woso ana fat wɔ mu bebree a woyi so na oyi so maka fat no enim kɛse ok te sɛ yɛsua sɛdeɛ yɛsi yɛ si baa.

Safo bafo hwie ma kana dodo nti no ɔde sam kakra ɛbɛfra no nti ɔsɛ woyɛ a na wapɛ extra sam asi nkyɛn nti sɛ wowie na sɛ ebi a emu ayɛ mmerɛmmerɛ ama wa na wɔde sam bi aka ho na ayɛ dendenden nti safo ɛde sam no bi ɛɛba na ɔde abɛka ho ama emu ayɛ dede nti sam no wobɛhia bɛyɛ sɛnsɛn na aka ho. Nti no wohwɛ sɛ deɛ

na wode agu mu na ama mu ayɛ dendenden na ɛbɛma mu nso ayɛ na kyerɛ sɛ woanya natural thing saa nsuo nso yɛ obi kan yɛde nyankopɔn adi kan ayɛ ama yɛn dada
yɛsua ntinsei no yɛnya testa no mhm. testa no a yɛpɛ ne nti sei na teɛ mhm. nti woyɛ a na wohwɛ Sɛ emu yɛ den a, na wode esiam no bi agu mu. Na woyɛ nyina na wɔn si so anaasɛ wodi kan prepare wie ansa na wode wɔn wɔn asi gya so. Ɛɛ ka anwa no so ka ne papa mu a ka wɔyɛ no. Na wɔaporɔ go ɛ ɛ ofla no anaasɛ wode anwa no asi gya so. Wode anwa no asi gya so na wɔalu gya no. Wɔalu no. Sɛ anwa no sɛ wɔn ani amma ho a na ɛyɛ hye too much a ɛnyɛ. Ɛbɛhye.
Ɛbɛhye. Ɛnhye koraa. Ɛmfimfini no mmɛn.
Ɛhɛn. Ɛmfimfini no mmɛn. Okay. Anwa no yɛhyɛ buru so a saa na ɛbɛyɛ. Nti esei no yɛde yanwa ɛrekɔsi so. Nti yɛnya texture no awie nti no yɛde yanwa ɛrekɔsi so. Yɛsua kwan a yɛfa so a yɛyɛ sweet bar. Mohwɛ safo bafo sɛdeɛ wɔsi ɛyɛ in fact akɔ no wotumi sɛ sweet bar no ɔnwie but ɛyɛ very rich. Ɔnwie ani ɛfɛ paa nti ɛbɛyɛ dɛ sɛdeɛ n'ani ɛteɛ no mesrɛ sɛ saa na ne dɛ so. Ɛbɛyɛ. Nti ɔdɔfoɔ sɛ woyɛ obi a wopɛ sɛ wosua adeɛ a wokɔ Safo Bafo TV ɛwɔ YouTube a wobɛhu nnuane bebree wɔ hɔ natural food sɛ wopɛ sɛ wodidi wɔ berɛ a wonyusu artificial wana wondi artificial food a nnuane bebree wɔ hɔ bɛtumi adi a ɛbɛboa wo health no bɛboa wo nipadua no ama tɛm biara woanyini koraa obi ahu a na ohuu sɛdeɛ woyɛ akwadaa ohuu sɛdeɛ afei na wasi so Meda ase sɛ wagye bere na wohwɛ Nana Yaa, me ne Safo Bafo. Ɛnɛ yɛyɛ sweet bar. Ingredients a wodii kan wɔbɔe no, ebia na afei na wo nso so woba so a, wobɛhia esam. Sɛ woyɛ sweet bar no a, wobɛhia esam. Ba- Bobɔ ma wɔn. Sɛ wo- wo- wo na woyɛ nti bobɔ. Yeah. Wobɛhia ingredients san bobɔ ma wɔn. Ɛm sɛ bɛbobɔ ba ka mpɛ sɛ yɛde awan kɔsi so Saa. nti no Me wie a me san bobɔ bio. Okay.
Yɛkyi sheet bar no nti ɔde ɛho no ɛgu mu. Ɔdi kan de sɛ wɔn esi so ma no ɛyɛ hye kakra ansa na ɔde awa no ɛgu mu. Yɛda ase sɛ ɔgye berɛ na wosua sɛdeɛ a yɛsi yɛ sheet bar. Nti ɔde awa no agu mu no. Sɛ na ɔde awa no agu mu no sɛ ɛsi a ɔrehwɛ how many minutes? Ɛbɛyɛ hye nti ɛno ɛne

Ɛyɛ machine bi bɛ frɛ no infrared thermometer ɛna wɔde bɛ check temperature no. Temperature no ɛwɔ sɛ wo kye no abere a temperature no aduru 160 degree celsius anaa 150 degree celsius wo kye a bɛ yɛ. Na sɛ me ne machine a me de bɛ test nso so a ɛno nso so ɛ? Ɛɛ machine sɛ wo ne machine so a wobɛtumi ate bi ato mu na wahwɛ ɛɛ sɛdeɛ esi kyɛ mu bɛn ma ne nyɛ hyɛ mmoro so pii nti sɛ mi ba bɛ tete ɛna nam sɛ yɛpɛ sɛ ɛyɛ apɔapɔ no nti no wote a na sɛ wode wo nsa ayɛ biribi sɛ yi. na ɛyɛ a na wahwɛ yi sɛdeɛ anwa no ɛɛ sweet bad no ntomu bam ɛma anwa no ɛmmɔ mpete ho safety first sɛdeɛ obroni kaeɛ no. Nti wobɛtumi de camera no abɛhwɛ mu na ahwɛfoɔ ahwɛ. Enti sɛ wote fi gu biribi a na woapɛ abaa bi na wode adane da no sɛdeɛ ɛrenhye. Ti sweet bar deɛ me nua ba ne yɛ simple koraa.
nti esi so no bedi how many minutes ansa aben eh, ansa wayiyi esi a ebetumi adi bi a bɛyɛ sɛ fifteen minutes ba mi ntumi ma o rest assure ebi sɛ ebe depend temperature korɔ na wɔde ɛrekye no nti wo na wɔsɔ ɔmo w'ani kɔ ho abiri biara bɛ two for sɛ bi a two minutes biara daredare sɛdeɛ. Ɛba sɛ ɛrehyia a, w'ani wu, wobɛhu no ntɛm. Ɛnnɛ, Nana Yah, me ne Safo Bafo yɛresua sɛdeɛ yɛsi yɛ sweet bar. Ɔdɔfoɔ, sweet bar no a woyɛ, wobɛtumi asua de ayɛ wo nsa ano adwuma. Wode yɛ wo nsa ano adwuma ɛbɛboa. Woyɛ obi a wonni adwuma yɛ a, wobɛtumi apɛ esam. Ɔdi kan ɛbobɔ ingredient no nti wokɔ YouTube na wohwehwɛ Safo Bafo TV a wobenya ahwɛ wɔ hɔ, anaasɛ Nana Yaa TV nso wobenya ahwɛ wɔ hɔ, na wode ayɛ wo nsa ano adwuma. Safo Bafo TV, wɔkyerɛ nnuane bebree. Woyɛ obi a wompɛ sɛ wodi artificial food a, wɔkyerɛ nneɛma bebree wɔ hɔ a wobɛtumi asua a ɛbɛma w'adidie no nsesaeɛ aba mu. Wompɛ sɛ wobɛyɛ kɛse bebree a, nnuane bebree wɔ hɔ a wodi a ɛbɛtumi ama wo woayɛ sɛdeɛ wopɛ wo body no. Meda ase. Sɛ wo hwɛ Nana Yaa me ne Safo Bafo yee. Yei nso yɛde bɛto Nana Yaa TV. Nana Yaa TV.
Nti ɛyɛ wo nkɔhwɛ wɔ hɔ so. Ok nti wokɔhwɛ wohwɛ wohwɛ Nana Yaa TV ɛwɔ YouTube a bɛnya ɛwɔ hɔ na wahwɛ. Sɛ wopɛ sɛ wosua sɛdeɛ yɛsi yɛ sweet baa Safo Bafo adawonomo a wobɛtumi ahu no yie. Yɛda ase sɛ wohwɛ yɛn. Wokɔ YouTube nso a mesrɛ wo ɛyɛ a na woahyɛ. yɛ videos no na wa like. Wo nsɔskraibu to yɛ YouTube channel no a na wa sɔskraibu ama yɛ. Sei na
ɛteɛ, ɛnkyɛ yɛbɛa bɛyiyi, wohwɛ sɛdeɛ ayɛ akɔnɔ akɔnɔ, wei ɛbɛyɛ giragirao, yɛwie a yɛbɛnya yɛn natural orange juice, ɛnam sɛ yɛde biribiara yɛ natural nti no, Yoo atiefoɔ ɛm sɛ sweet bar no yɛawie Ebenezer baabi a ɔde yɛn bɛwie no no yɛawie sei no yɛnwiei afei na yɛbɛ abɛyɛ yɛ natural drink a yɛde bɛbɔ so no wohwɛ a ayɛ akɔnnɔ paa yi wei deɛ baabi a wowɔ ɛmu ntwe anka mede bi maa DHL ɛbrɛ o nti no Woahwɛ sɛdeɛ adeɛ yɛ akɔnɔakɔnɔ a nti safo bafo sweet bar wei business kɛsɛ ntena Ghana nka sɛ adwuma bi ani hɔ wei nyinaa yɛ adwuma wobɛtumi akye na wode nenam beach office to office School to school wokɔ wodu office bi na wɔn ka sɛ wɔn ntɔ koraa fɔɔ so wɔn bɛtɔ nti no. nti sɛ mewie na sɛ ebi ama anya sɔne yɛ a. nti wowie na sɛ woanya sɔne a wobɛtumi best way koraa sɛ ka wonya pipa tissue eh, tissue a na afei deɛ ma tissue no sɛ bi si ase wonya tissue bi titi a na wode What wabae bi bebree na de ato plate so na afei deɛ wayi agu so na ano nom anwa no sei no so woyi gu sɔ nneɛma a ɛno so anwa no bɛsɔne saa baanya tissue a ɛno so yɛ good ti deɛ wobɛnya biara no the value is the same sesei no yɛwie yɛbaa bɛyɛ yɛ natural fruit juice wei natural one yɛmfa artificial color na sɛ biribiara ɛnka ho nti no manya mankaa nti ɛne Nka ɛtwa deɛ bi. Nti anka wonya kutuu. Wowie na sɛ wopɛ sɛ ɛda a wobɛtumi wɔ ɛwoɔ ɛwoɔ a wobɛtumi de agu no Nti sɛ yɛ ne yɛawie wohwɛ a natural one ayɛ kama paa yi wowia na wei no wato agu anaasɛ nkokɔ bi wɔ fie so a wobɛtumi ahwie agu hɔ amɔmamɔma so so
Ɔdɔfoɔ, mema wo akɔ aba ba Safo Bafo dwumadie so. Meka sɛ da biara Nana Yah me ne Safo Bafo hyia sɛ yɛsua adeɛ. Ɛnnɛ yɛbɛsua how to prepare sweet bar. Mohwɛ sweet bar a yɛaprepare a ɛyɛ very rich paa. Nti no sɛ wo ne adwuma yɛ a ɛyɛ a follow Safo Bafo ɛwɔ Safo Bafo TV YouTube. Wokɔ a yɛ a subscribe, wo like a na wa share ama yɛn. Anasɛ Nana Yaya TV nso bɛhu aduane a yɛayɛ yi wɔ hɔ. Ɛno nso so wokɔ na wo subscribe a na wa share na wa like ama meda ase sɛ woyɛ ne saa. Enti no sɛ woyɛ obi a wonni adwuma bi a wo follow Safo Bafo wɔ YouTube a wobɛsua nnuane bebree wɔ hɔ. Meda ase sɛ wagye berɛ na wohwɛ Nana Yaya, mene Safo Bafo. Sɛ wopɛ sɛ wohwɛ nso a, wo follow Safo Bafo a ɛwɔ YouTube a wobɛhunu deɛ ingredient ɔde yɛ sweet bar no nyinaa na wohwɛ a sɛdeɛ asi ayɛ akɔnɔ akɔnɔ asi ayɛ fɛ na wahu nyɛ mɛtumi aka bi ahwɛ anaa oh, di wo deɛ no ɔn sɛ deɛ ɛɛdɛ papa wow Ɛyɛ very f ɛ ɛ ne flavour no nso yɛ fine paa, ɛyɛ dɛ ɛyɛ sweet. Nti sɛ ebi a ɔdɔfoɔ da bi a meka sɛ yɛsua adeɛ, me ne safo bafo yɛhyia sɛ yɛsua adeɛ. Nti sɛ wonni adwuma biara yɛ ɛwɔ ɔman Ghana mu mpo anaasɛ baabi biara a wowɔ no wonni adwuma biara na wowɔ Europe ha mpo na wopɛ sɛ wosua sweet bar no yɛ w'adwuma tɔn a, follow safo bafo anaasɛ follow Nana Yaa ɛwɔ YouTube, Nana Yaa TV, safo bafo TV. Nneɛma yi wobɛhu wɔ hɔ. Ɛnyɛ wei nko ara, wɔayɛ nnuane bebree ne nneɛma ahodoɔ bebree wɔ hɔ. Sɛ wopɛ sɛ wabra ɛɛ wo life no so mpɛ sɛ wobɛdi artificial food na pɛ sɛ wobɛdi wodi natural food nko ara a, wokɔ Safo Bafo TV a wohwɛ a wobɛhu nnuane a ɛwɔ sɛ wodi a ɛbɛma wo apɔmuden na worennya yareɛ biara. Yɛda ase sɛ wogyee berɛ na wohwɛɛ Nana Yaa me ne Safo Bafo. Nyankopɔn ɔnhyira wo. Mesrɛ wo, hwehwɛ dɛ wɔ YouTube na yɛ TV anaasɛ Safo Bafo TV. Wokɔ a wo subscribe a na wa like na wa share. Yɛda mo ase. Mo bye bye.